Ko te whiore o Huripari Lola e karawhiuwhiu ana i te taha raki o Tīkā Māui. Ko Te Tai Tokerau i kaha hahaua e te huarere kino a Inapō. Ā, neke atu i te whā mano kāinga i noho korehiko i te rā nei. Ko te matapae, ka kino haere ngā huarere a te pō nei ki te tai rāwhiti whānui. I te pare hauraki i katia ētahi rori, ētahi kura hoki, Ā, kei te aroturukitia te awa o Kauwairanga, kai kino te piki o ngā wai i ngā tai paripari nunui. Hai kōrero i te huarere ki te tara o Te Ika, kai te hono mai e nāianei a Koro Ngāpō nō Ngāti Tamaterā. E Koro, tēnā koe. Ana, he aha rā te āhua o te huarere kai te kitea e ngā iwi o Hauraki i tēnei wā? Āe, ko te katoa o ngā iwi o Pare Hauraki e titiro atu ana ki tēnei marangai, ka tae anō ka uwhia mai ki runga i te whaitua o Pare Hauraki. Nō reira e tika ana te kōrero, kei te mānukanuka, kei te mānakanaka ētehi, i runga anō ngā āhuatanga, mehemea ka kitea ēnei tūmomo āhuatanga ka raru ngā maunga whakahī, ā, ka raru hoki ngā awa, ā, e whakawhiti atu ana ki tīkapa oneone hoki ngā kāinga. Nā reira, ā, he nui ngā ua i tēnei wā, ā, nō reira koinā te āhuatanga kei mua te aroaro o mātou i tēnei wā. I tōmua pai rānei nā karere whakamataara kia rite ai rātou? Ko ētehi o ngā kura ki Pare Hauraki kua katia i tēnei rā, nā runga anō i ngā āhuatanga o te āwhā, nā runga anō i ngā āhuatanga o te marangai kua tau mai ki runga i a mātou. Ka mutu, kua katia ētehi huarahi, kua katia hoki ētehi kura, ā, i runga i te haumaru. Ko te haumaru te me nui, ā, ki ngā tamariki, ā, tae noa atu ki ngā kaumātua, ā, katoa o Pare Hauraki. Na, kai te piki haere tonu te ora ki te pae o Hauraki, nga pānga kino o te huarere i te hōtoke. He nui rānei te tautoko a te Kāwanatanga ki ngā hapori? Tōna pai, tōna pai, ā, engari he me, ehara i te me he me ohorere tēnei, ehara i te me he tauhau ēnei āhuatanga ki a mātou katō o Pare Hauraki whānui. Engari, tēnei marangai, he rereke, he rereke pē te kaha, he rereke pē te whānuitanga o tēnei marangai, ā, kua puta whānui tēnei ki te taro o Te Ika a Māui Tikitiki a Taranga, arā, ki ngā whaitua katoa o Pare Hauraki.
Nō reira, he aha ngā mahinga e mātua mahitia ana i tēnei wā? Āe, kua tīmata ētehi tari kāwanatanga ki te āta āwhina mai i a mātou ki te whakatikatika i te huarahi tika, ki Kōpūhikuwai, ā, kua tīmata rātou ki te waihanga mai i tētehi piriti hou, ā, me te harikoa hoki o ngā iwi katoa tae noa atu ki ngā hāpori e whakamahi ana tērā huarahi, ā, i ata, i ata rā, i ata rā i a rātou e haere atu ana ki te mahi, ā, me, me te hoki tonu ki ō rātou nei Kāinga, nō reira ki te piriti ki Kōpūhikuwai e tino harikoa ana mātou he mahi nui tērā. Engari kia kaha tonu te Kāwanatanga ki te āta kōrero mai ki ngā rangatira o ngā iwi, o ngā hapū whānui rawa o Pare Hauraki, ka haere tonu tērā wero, ka haere tonu tērā kōkiri, āe, nō reira i tēnei wā kei te pai tonu, engari he mahi tonu hei mahi.
Korongāpō o Ngāti Tamaterā, ka nui te mihi ki a koe i ēnā whakamārama. Tēnā koutou katoa.